Helo, fy enw i yw Becky Lewis ac rwy'n rheolwr gwelliant yn Academi Gwelliant Cymru. Gwelliant Cymru yw'r gwasanaeth gwella ar gyfer gig Cymru. Ein nod yw cefnogi creu system iechyd a gofal o'r ansawdd gorau i Gymru fel bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn ar draws y system ofal gyfan. I wneud hyn, rydym yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau i greu'r amodau, adeiladu'r gallu a gwneud y cysylltiadau er mwyn i welliant ffynnu. O ran meithrin gallu, rydym i gyd yn gyfarwydd â'r gwobrau IQT Efydd Arian ac Aer, sydd wedi bod yn hollbwysig wrth helpu i sicrhau bod gan staff sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal yr wybodaeth ar y sgiliau i ymgysylltu â gwelliant. Rwyf yma i drafod sut rydym wedi diweddaru'r gwobrau hyn gan eu disodli ar gyfres gwelliant newydd. Mae'r cyrsiau gyfres gwelliant wedi'u diweddaru i gynnwys y canlynol. Bydd sylfeini mewn gwelliant yn eich cyflwyno i egwyddorion gwelliant. Bydd sylfeini mewn gwelliant yn disodli'r wobr IQT e-fydd bresennol. Yn ogystal â'ch cyflwyno i egwyddorion gwelliant, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall eich rôl o fewn gwelliant yn well. Hanfodion gwelliant. Yr ail gwrs yn y gyfres gwelliant yw Hanfodion gwelliant. Yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu yw bod bwlch i rai pobl rhwng yr hyn a oedd yn wobrau IQT efydd ac arian. Roedd angen datblygu cwrs gyda phwyslais ar yr egwyddorion craidd hynny sy'n ein galluogi i ddeall orau'r systemau yr ydym yn gweithio ynddynt a'r ffordd orau o gymhwyso methodoleg gwelliant. Felly, mae'r cwrs hwn yn helpu i bontio'r bwlch rhwng sylfeini mewn gwelliant ymgymryd a phrosiect fel rhan o gwelliant ar waith. Yn benodol, mae'r cwrs Hanfodion Gwelliant yn canolbwyntio ar sut rydym yn defnyddio offer diagnostig i ddeall yn well y system y mae pobl yn gweithio ynddi. Gwelliant mewn ymarfer. Y trydydd cwrs yn y gyfres yw Gwelliant mewn Ymarfer, neu IQT Arian fel y gelwid gynt. Mae'r cwrs hwn yn galluogi unigolion i ymgymryd â'u prosiect gwelliant cyntaf, gan ddefnyddio methodoleg gwella. Mae hon yn gwrs allweddol o fewn y gyfres Gwelliant, a ddarperir gan Gwelliant Cymru ac o fewn y sefydliadau gan dimau gwella lleol, hyfforddwr gwella, y pedwerydd cwrs yn y gyfres Gwelliant yw Hyfforddwr Gwelliant. Wrth ddatblygu'r cwrs hwn, rydym wedi dysgu gan dimau a, a hyfforddwyr bod angen datblygu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu pellach i hwyluso'r gwelliant mewn diogelwch ac ansawdd ar y lefel leol. Nod y cwrs hwn yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i unigolion gefnogi timau gwella ar bob lefel o'r system. Cynghorydd Gwella Y pumed cwrs a'r olaf yn y gyfres Gwelliant yw Cynghorydd Gwelliant, sy'n darparu hyfforddiant ar lefel arbenigol. Cynlluniwyd y cwrs hwn i gefnogi arweinwyr o fewn sefydliadau iechyd a gofal i sicrhau bod gwelliant yn cael ei ddefnyddio tuag at flaenoriaethau sefydliadol a chefnogi rhaglenni gwaith cenedlaethol. I grynhoi, y cwrs cyntaf un yn y gyfres Gwelliant yw Sylfeini mewn Gwelliant, a fydd yn eich cyflwyno i flociau adeiladu tuag at welliant. Mae llawer o staff eisoes wedi cwblhau'r dyfarniad a'u QTEfydd ac mae'r wybodaeth a gafwyd o'r cwrs hwn yn parhau i fod yn gwbl ddilys. Mae angen newid ar bob gwelliant ond nid yw pob newid yn arwain at welliant. Fodd bynnag, gall arwain at ddatblygu ein gwybodaeth o'r systemau rydym yn gweithio oddi mewn iddynt a, gyda'r wybodaeth gynyddol honno, daw'r potensial ar gyfer gwelliannau llwyddiannus a chynaliadwy yn y dyfodol. Er mwyn i welliant fod yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy, mae angen staff fel chi arnom, sydd â gwybodaeth am eich amgylchedd gwaith eich hun a dealltwriaeth o wyddorau gwella. Dymunwn yn dda i chi ar eich taith tuag at welliant,